Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela Dokodela Majuli se va tshunxiwile exibedhlele hi ta tsundzuka leswaku ri ku ve na minkandziso leyi nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu laha ku vonaka dokodela Majuli va nga ri ku tiphineni kumbexana va nga tsakanga emirini wa vona naswona va kumeki va adimitiwa exibedhlele. Se hi vone nkandziyiso lowu nga endliwa hi va Giyani View va ri na mbhurisano na Dokodela Majuli, laha Dokodela Majuli se va nga tshunxiwa va nga ekaya. Eka nkandziyiso lowuwani Dokodela Majuli va tlhele va lemukisiwa hi timhaka ta leswaku ri va hambana na xihoko kumbexana ku hambana na byalwa, kambe swi tikomba Dokodela Majuli va kombisa leswaku ri swa ku va va hambana na byalwa swi ta tikomba hi ku ya hi rihanyo ra vona, leswi swi vulaka leswaku ri swa ku tshika byalwa kumbexana ku tshika xihoko a va se teka xiboho xexo Va ha lo yimanyana ku ya hi laha madokodela ma nga vula ha kona. Se i mhaka ya kahle loko hi vona Dokodela Majulu va karhi va hlakarhela kumbexana va karhi va betera endzhaku ka ku khomekanyana hi mavabyi laha Dokodela Majulu se va nga ekaya eBambeni. Nkandziyiso wa kona hi lowu.
Dokodela. Eya.
Mi pfukile?
Hi pfukile.
Na ku loko hi mi vona ha tsaka. A na mina na tsaka swinene mo mi za mi ta ni pfuxela. tsaka swinene dokodela hi burisana mi burisana na Giani View a ka mixo wa siku ra namuntlha a ndzhaku ka masiku ku ri na ndhuma ku ri dokodela a va pfukanga buti Majola a va pfukanga yena a ya kwini a nga pfukanga swi fika swi fika ni le Joni sweswi mi nga le kaya mi nga vuya miri wu nga tsaka mi nga angula mi ku yini a ni twa ni tsake ngopfu ka loko . miri wa mehe wu ve blind va inkomu a va te va ta ni teka va ni heleketa a ka madokodela ni ya fakiwa ti-drip a ni nga tshembi ku leswi ni nga ha vuyelela sweswo xiyimo xo fana na la se na titwa ku hawa hi mina lexi ni nga ta vulavula xona a ka muti wa mina Ni nge suki lexi ni nga ta dya xona ni ta dya lexi swekaka hi mhani Khubani leswaku ni ta suka ni ya tshama eswibedhlele ni nge swi koti ku ya tshama swibedhlele hi ku ni tolovele muti wa mina ma swi vona hi leswi rihanyo ra mehe leri ni nga na xin'wana na xin'wana mhani Khubani va ta ni languta laha ni ta vonana na vona i i mhani ntsongo wa mina hi lexi ni nga ta angula xona. a Okay. ku- a ku lavi ku ni pfuka ni ya kun'wana na na na ha ya ku- na ha ya kun'wanyana Yeah.
a hi languteni um tatana nkuna or the nkunas um va vuye va va tikomba va vilerisiwa ngopfu hi vanhu lava va taka va ta mi pfuxela tanihiloko mi ri celebrity um mara va ta laha va khome mabyala va mi nyika mafole Ah, n'wehe tanihi but majuli dokodela majuli yena a ya kwini n'wehe mi angula mi ku yini endzhaku ka loko va ta va va kombisini tinkuzi ku ri kahle kahle va a va a va le ku swi tsakeleni kumbe a va le ku swi laveni loko vanhu va ta va sweswo ni swi twini sweswo na lava nga vula sweswo a ni swi tivi swa ku i mani hi ku laha ku nga ri na munhu la tisaka swa mabyalwa swa mafole. swa mabyalwa a wu ni tinwele hi tinwele timali ta mina mara leswaku no dya njhani a a ni swi twisisi hi swo leswi no ka ni nga swi twisiseki
a hi languteni sweswi mi vuyini no tshemba ku mi mi vuya tolo musi ni vuye tolo loko ma ha ku vuya tolo . obvious ma ha ri ma ha fanele mi landzela swileriso swa madokodela ku va ku mi nga tihlanganisi na na byala na fole mi nga swi kota ku vhimba mi tshikini kumbe mi to yima swa xinkarhana nyana a ni ta vona kwalaya ni nga va ni tshikini swi ya hi ku wa tshika ku ku yima nkarhi for xinkarhana nkarhi wolowo ivi i ri hala i tlhe i vuyelela hayi no khensile nkarhi . Lexi hi nga vulaka xona i ku i mhaka ya kahle ku va hi va vona va karhi va hlakarhela hi ndlela leyiwani kambe swi tikomba nga ku swa ha tsotsomba kumbexana swa ha tika leswaku ri dokodela Majulu va teka xiboho xa ku va va hambana na switswotswi kumbexana mihloti ya khwini byalwa sweswo va kombisa leswaku swi ta tikomba hi ndlela leswaku ri va tshika kumbexana va ya emahlweni na byona ke.